Bosta minna semgħu l-kanzunetta Taxi Mary. Fir-rokna li jmiss, se ngħaddulkom xi tagħrif dwar Fredu Abela, magħruf ukoll bħala l-Bamboċċu, għannej li tana din il-kanzunetta u bost oħrajn. Tajjeb nibda billi ngħid illi Fredu Abela l-Bamboċċu jiġi t-tiju tal-mamà. tiegħi u allura għandi interess partikolari fih anki minħabba li huwa familja biex ngħidu hekk. Twieled fit-19 ta' Novembru tal-1944 u ħalliena fid-9 ta' Novembru tal-2003. Kien minn Ħaż-Żabbar, u beda kien jaħdem bħala kunduttur u eventwalment ukoll ingħaqad man-Navy. Imma naturalment kien magħruf l-aktar bħala Annej. Beda ma' ħu il-mama tiegħu, il-mama tiegħu in-nanna Salvina ngħidula aħna,

Żmien ta' ferħ u kuntentizza, żmien li qatt ma tinsieħ. Fredo Abela kien l-aktar magħruf għal żewġ tipi ta' għana partikolari, għall-għana spirtu pront u għall-macchietta. Ġifieri jidħol l-ispirtu pront kien kien jgħanni u jqabbel kif ngħidu dak il-ħin u din kienet waħda mill-iktar affarijiet b'saħħithom illi kellu fil-fatt. U mbagħad għall-makkjetta. Għal dan is-sens anke ta' storja fil-makkjetta, kif kien iwaqqa' ċ-ċajt, ċertu affarijiet, anki kwalitajiet tagħna l-Maltin. U dawn huma fost iż-żewġ tipi ta' għana li kien l-aktar magħruf għalihom u li għamluh ukoll tant popolari fil-fatt. Għalkemm konna nixxalaw. Fl-għana tiegħu kien jitratta suġġetti varji biex ngħidu hekk, ħafna mill-affarijiet li kien imiss magħhom kien anke jgħanni dwarhom. Il-laqam il-bamboċċu, pereżempju, ingħatalu minħabba l-istatura tiegħu. Hu għandu għana illi fiha jirreferi għall-ħoxnin, kif jgħid hu, pereżempju, għandu għana marbuta mal-futbol, pereżempju, bħall-World Cup 70. Għandu żewġ makkjetti partikolari li l-mamma tiegħi, Charmaine Ellul, illum il-ġurnata kienet protagonista għax kienet għanniet fihom ukoll li huma Papa Bamboċċ u Mingħajr il-Mami

x'jagħmlu popolari, jiġu diversi raġunijiet f'moħħi. Waħda minnhom pereżempju li kien ikun preżenti ħafna, anki fuq ir-radju, anki fuq fl-Għanafest pereżempju, għand iż-żubina kien jgħanni ta' spiss. Jiġifieri hu kien ikun preżenti, kien iħobb in-nies, kien ikun man-nies. Kif għedt ukoll, il-makketti tiegħu naturalment kellhom element komiku u dik il-Maltin iħobbuha wkoll, hux vera li tidħaq, li tiċċajta u li tkompli ma' dak li jkun. Kellu wkoll, naħseb, xi ħaġa sabiħa mmens, dan is-sens kollaborattiv, jiġifieri hu kien jikkollabora, semmejt ir-Renald, Abela, l-ħuh, imma anki mal-Makk, pereżempju, jew mar-Ringu, u allura din il-ħaġa kienet anke tressqu u tagħmlu iktar popolari. Ma semmejtx it-taksimeri, pereżempju, t-taksimeri li mhux biss għamlitu popolari Malta imma anke l-Awstralja u sa anke siefer biex u eventwalment ippopolarizza anki l-għana tiegħu. Il-Qabad jidla' m'ejja nħaffu għal ġol-belt. Hemm l-aħħar li tlajt il-qorti għax qabżit li kont fi xkel. Fejn sa mmorru l-gasser nafa salix ma nafx min ixtqil. Rajt kif xorta rrispondejt hekk kemm jien tajjeb għat-taqbil. Qasam li jinteressani ħafna u li naħseb hemm lok illi ssir riċerka fuqu huwa anki l-aspett lingwistiku. Hu kien sensittiv ħafna għall-aspett lingwistiku, kien anki jiltaqa' ma' Charles Cluse, pereżempju, biex jirfina l-Malti u jara li qed jużah b'mod tajjeb.